Aia, Tom dwi o Swig Smoothies a dwi yma heddiw yn MSPAC efo Llwyddo'n Lleol i rei cyfweliad i dillad arfordir. So, gyda boys, um, o lle gathoch chi'r syniad um, am dillad arfordir a um, be yn union ydy dillad arfordir? So yym nath arfordir ddod o yym be' o'dd o ysgol de? Yym so Welsh Baccalaureate yn ysgol. M-hm. Ac yym ond o'n i jyst gor'o' neud o ar gyfer yym y gwaith de? So o'n i byth yn meddwl fyswn i 'di neud o'n bywyd go iawn na? Ie. Ac yym dwi me'wl nath nathon ni edrych i fewn i'r marchnad ar y pryd nathon ni weld to' 'na dim byd o wel to' na'm llawer o Dillad Cymraeg fel brand go iawn de. O' chdi efo cwmnioedd o'n neud y slogans a ballu, ond to' 'na ddim brand go iawn y Cymraeg. A wedyn fanna lle ddoth yr yym yr syniad o yym t'mod nathon ni weld o a wedyn nathon ni fynd amdano fo ac yym ers hynny ma' 'na llwyth o busnesa newydd 'di cychwyn does? Oes oes. O' hynny tua chweched dosbarth doedd? So... Oedd blwyddyn gynta? Chwech un dwi me'wl. Chwech un ia.

Nes i fynd i Fangor, nes ti fynd i Lerpwl. Do. Ond oedden ni'n byw t'o' hanner milltir o'n gilydd. Hmm. A dyma ni'n t'o' sylweddoli yym ti isio cario mlaen efo'r arfordir a 'dyn nath y ddau o ni cario mlaen a 'dyn adeg hynny dwi me'wl nathon ni gychwyn 'da hynny dechra 2019 a 'dyn yn yr ha' wedyn nathon ni yym iste lawr a deud be' 'dan ni isio neud efo hyn yym sut fath o dillad pa gyfeiriad 'dan ni isio mynd mhm. i a wedyn ie fel yna nath o gyd dod dod i siâp 'lly ie.
Dwi me'wl nathon ni

Oedd yna Ella.
rhywbeth arall, ie? Ia, hoodies neu jeans Sweatshirts. neu rhywbeth felly de. Ie. Ie. Yym, ond yn siŵr, mae lliwiau a'r tod y dyluniau i gyd di dod allan o'r enw to, arfordir. Da ni, mae'r brand di cael ei wneud, di cael y syniad di cael ei wneud ar Ynys Môn wedyn, a'n yr arfordir yn cael ei amgylchynu yn to, Ynys Môn wedyn. Dwi'n meddwl dyna mae'r tod yr, yr enw a'r dyluniau da ni di cael ei wneud um, sy'n cael ei roed ar y crysau a'r hoodies a ballu, um, yn cael ei adlywyrchu yn yr ddillad ydy, y dyluniau ni. Mm. A wedyn, to, o'ch chi'n gweld, mae'r lliwiau i gyd i wneud hefo um, either y môr neu mynyddol, mae'n lliwiau twy, lliwiau golau, mae'n bob dim, de, wedyn. Mm. Efe rwan, da ni wedi rhoi, um, wel, di rhaneru, di wneud sub-brands do. Do, um, so da ni wedi datblygu yn y ffordd yna, da ni wedi pedwar um, is-brand gwahanol um, outerwear, casual wear, um, gymwear a beachwear hefyd de. Mm -hmm. A dyn, mae Sean yn neud outerwear a beachwear, a dyn dwi'n neud y casual wear ac y gymwear. Ac um, dyn ni'n trio datblygu mynd i fewn i marchnadau um, gwahanol o'n mewn ffordd. Ac um, dwi'n meddwl nath ni wneud marchnad ein hun mewn ffordd yn rhoi Ynys Môn pen llun a ballu ar y, ar y um, dillad. Nath hwnna weithio'n dda, dwi'n meddwl. Um, a wedyn, dwi'n meddwl, wneud hyn, ond eto sy'n llawer yn, yn Cymru ar y funud. So, um, mynd i fewn i, i brandiau gwahanol, a wedyn, dwi'n meddwl, gobeithio wneud o gweithio, dde.
So, um, be ydych chi'n meddwl ydy'r manteision o dechrau uh, busnes yn Gwynedd y Môn? fel ma' Siôn 'di ddeud t'od wrth bo' ni'n Gymraeg i ddechra efo 'i... M-hm. ...ma' hynny'n t'od yn positif dydi? Yndi. Yym 'dan ni'n ofnadwy o browd bod y iaith Gymraeg ar 'n dillad ni. Yym a dwi me'wl rownd ffor 'ma gin ti fwy o yym fatha ti'n sefyll allan mwy dwi me'wl os sa chdi'n mynd i... Oes. ...dw'm yn gwbo Llundan, Lerpwl, Manceinion ti'n t'o' Person bach wyt ti de. Ie ie. T'od wedyn y fama ti'n neud rwbath ma' pawb yn weld o nes ti'n sherio fo nes ti'n t'o' rhannu fo ar Facebook Instagram ma' powb yn weld o acos gin sa'm llawer o bobol t'od rownd ffor 'ma'n agos i peth 'ma lly on' ma' mynd i tyfu'n hawdd yym hei fel dwi deud 'sa chdi'n mynd i dinas ne' wbath person bach fysa chdi a 'sa chdi'n gor'o' gweithio hyd yn o'd galetach i ga'l i fyny 'na i dod i compîtio efo'r efo'r bobol mowr. Ond dwi'n meddwl, gan bod ni 'di tyfu rownd ffordd 'ma, dan ni un o'r, tibod, yr ucha' rownd ffordd 'ma rŵan, a dan ni'n medru, yym, tibod, compîtio efo'r bobl yn y dinasoedd mawr 'ma. 'Swn i, 'sa fi'n deud, cos bo' ni'n unigryw yn ein ffordd, bo' ni'n Gymraeg i ddechrau efo hi, yym, a bo' ni efo'r Ynys Môn ar ein dillad hefyd. Wel, mae o'n hefyd, tibod, dan ni'n gwybod mae 'na cymunedau Cymraeg, tibod, ar draws y byd hefyd, a, tibod, i nhw gallu gweld brand Cymraeg yn trio wneud o, Mae nhw'n, wnaethon nhw prynu fo fyd, fel dan ni wedi cael rhywun o America, um, Dubai, Australia hefyd, mm. de. So, um, ie, yeah, ti'n meddwl, mae'n cymunedau ar draws y byd, a dwi'n meddwl bod hynna'n helpu fyd. Uh, y pandemig, um, wrth gwrs, oedd o'n uh, adag rili really anodd i lot yn ni, ond sy'n nath o effeithio chi?
Nath o ffi- effeithio ni mewn ffordd da dwi'n me'wl. O oce. Oherwydd t'mod 'dan ni'm efo siop so 'dan ni t'mo' mond yy ar y we a nath hwnna gweithio i t'mo' yn rili da ar gyfar ni a wedyn nathon ni fynd o be' two hun- nathon ni ca'l increase o fel two hundred and thirty three percent yn sales. Iawn. Ag o' hwnna'n ma' hwnna'n ffigur mowr ar gyfar ni yndi? Pan nath pryd nathon ni fyn' i lockdown yn mis Mawrth? Mis Mawrth ia.
So oedd ma- oedd manufacturer ni, yym, doedden nhw methu gwerthu hmm. dillad, um, so pethau fel hyn, bob dim, oedden ni newid i PP. Wedyn doedden ni methu um, cael mwy o dillad i fewn o mis Mawrth tan mis Mehefin falle. Ond ar ôl mis Mehefin ymlaen de, athyn ni bonkers. Do. O mis Mehefin i mis Awst, na chi? Ia, yeah, dau mis. Yeah. Gaf ni mwy o ordor yn y dau fis yna na gaf ni blwyddyn dwytha, uh, blwyddyn cyn, sori. Um, so 2019 da i gyd. Yeah. So dwi'n meddwl gan fod ni'n rhoi pethau ar Instagram, roed yr um, pobl yn gwisgo'n dillad ni, pobl yn mynd am dro, doedd, dwi'n meddwl dyna right. nath a rhoi lluniau fyny, dyna nath fatha hybu fo i, hybu'r, i bobl brynu mwy yeah. o mis Mehefin i mis Gorffennaf. Um, ond na, fel, fel mae Sean wedi dweud, mae wedi bod yn positif iddyn ni'r pandemig. Ella

oeddwn ni ddim yn siŵr lle fysa ni yn mynd i nesa. Ac um, diolch byth nath yr manufacturer dod trwad yn diwedd. Uh, llwyddiannau arfordir, dwi'n siŵr bod yna llwyth onno nhw, ond be ydy'r prif llwyddiant uh, dych chi'n teimlo dych chi wedi cael? Ni'n dweud yr, um, y fleeces gwyn

y sub-brands yna lly, so um, na mae hynny'n dod well iddyn ni dydy, really. Yndi, a dyn ni'n cael mwy allan wedyn ynddo. Yndi. Llwyddiant arall, dwi'n meddwl, bod ni'n tod hybu yn ysmôn, hybu Cymru, hybu iaith Gymraeg, yn yr iaith Gymraeg ar y dillad. Yeah. Um, mae mor bwysig bod ni efo'r iaith Gymraeg ar y dillad. Um, so, da ni'n unigryw, da ni'n gweld pa mor lwcus ydyn ni bod ni efo'r iaith Gymraeg, lle. So, Dyna pam mae o ar y dillad gynnon ni. Yy ia so pwy ydi yym cynulleidfa chi o ran ydi o'n yy merched ne' hogia ne' yd- o's 'a specific age group dach chi'n yy dach chi'n targedu fwy na ella'r lleill? Rhan lot o bobl yn mwy ydi'r t'od 'dan ni'n sbio ar pobl sy'n prynu'n dillad ni. Ma' bob math o bobl yn prynu'n dillad ni. Yndi o bob o bob oedran t'mo' oherwydd ti efo fleeces ma' nw'n apelio i pobl mwy hŷn a 'dyn 'dan ni efo crysa T apelio ar pob wedyn eto. Ie, pob rili.
Um, ond mae'n dibynnu ar, ar y design ynddi, ti'n meddwl, arfordir yn y smôn, mae pob o bob, bob oedra yn eisiau hwn, ynddi. Ond wwan, da ni efo'r pedwar is frand, fel oeddwn i'n dweud, um, outerwear, ti'n meddwl, gymwear, beachwear, um, a casual wear fyd, ac um, da ni'n apelio i, i farchnad mwy o'n. A mae hynna'n helpu'n tydi? Mm. Um, so, da ni efo pobl tyma, fitness fanatics a bod yn fel yna eisiau gychwyn prynu yeah. um, stoff. Mae'n siŵr yn dechrau, um, oeddwn i'n teddu... Um, so pobl lleol. Pobl 16 i 25, yeah.
swn i ddweud hefyd. Um, Cos, to, mod t-shirts o gyda ni. Mm. Wedyn, oedran ni, mae'n siŵr, oeddwn i'n consultio mwy ar nhw, doedd. O'r lluniau o ni oedd ar yr yeah. we, da. Oeddwn i'n rhoi rhywun, to, 50 neu rhywun um, arno fo, lle. Yeah. Ond, dwi'n meddwl, ie. Yeah. Um, dwi'n siŵr 16 a 25 ond rwan, gyda ni bo math o bobl yn brynu. So boys, um, pa prosiecta sgen arfordir ar y ffordd a lle sa chi'n gweld eich hunan mewn 5 mlynedd? Wff. So, be di'r dyfodol agos a be di'r... Mae hwnna'n cwestiwn anodd yndi. Timod, da ni'm yn gwybod sut eith y dyfodol, ond dwi'n meddwl, oherwydd da ni'n gallu concentratio ar steil ein hunan mewn mm, ffordd. Mm. Um, gobeithio fydd y dyfodol yn dda. Gallu um, t'mo, ehangu ar yr is-frandiau da ni wedi cychwyn wan, de. Dwi'n siŵr y cwestiwn, neu'r ateb o'n i wedi ar, ar y cwestiwn yna i bob, dwi'n meddwl, to, tyfu um, ac fod yn to, brand mm. uniongyrchol i Gymru, dwi'n meddwl ydy'r um, tyd, y gol, mae'n siwr de. Ie. Yeah. Um, ond trwy pem, mewn pum mlynedd, dwi'n meddwl, um, just tyfu, a tyfu, a mm. tyfu, a gweld lle eithi, cos sa'n neb yn gwybod, mm. o'n i, tyd, blwyddyn dwytha, o'n i'n meddwl, sa'n ni hefo siop, neu hefo, tyd, mwy o gynnyrch chwan, ond mm. gan bod y pandemig di effeithio ni, da ni'n gwybod beth sy'n digwydd, tyd, yn y dyfodol agos. So, tyfu. Ydy that's like we need, right? A, ah, fanna clas. Ydy, ti'n meddwl, ti'n meddwl, da ni'n siarad am tyfu, siarad am siop a bod yn hwnna. Ti'n meddwl, unwaith mae'r pandemig drosodd, fe pob eisiau mynd i'r siop, so eich fe na llai o sales yn dod um, trwy mm -hmm. um, yr we, ond eich fe rhaid i ni mynd i bach mwy mobile wedyn, ti'n meddwl?
Ac yn olaf, oes gennych chi air o gyngor i pobl ifanc yn yr ardal sa ella isio dechrau busnes ella tebyg i chi neu unrhyw fath o fusnes rili? Dwi'n meddwl be be swn i ddeud yn bersonol ydi go for it dwi'n deud hyn gan waith hefyd yym jyst go for it t'od odd o'n i syniad odd o de yym ar gyfer yr Welsh Back a t'o' pedair mlynadd wedyn 'da ni t'od efo cwmni Yym, 'di sefydlu'n iawn felly. Do. Efo wefan, t'od, 'dan ni 'di cael llwyth o gyfleon um, gan gwahanol math o bobl. Da ni wedi cael mm. uh, swyddfa gan Enterprise Bangor, da ni wedi cael, ti wedi cael swyddfeydd gwahanol um, allan o'n fo, um, llwyth o gyfleon, so dwi'n meddwl, er, tod, mae sgoro fe drafod i just go for it, a da chi'n gwybod lle eithi, um, lle neith y busnes fynd yn y pen draw, lle. Ie. Ie. Mae'n ma' siŵr advice gan fi fyswn i'n deud bod yn prof- professional 'fyd ynde? Y hmm. ffordd t'mo' y ffordd ti'n siarad hefo cwsmeriaid yn wahanol i ffordd ti'n siarad efo t'mo' y suppliers a bod dim fel 'na ynde? Yym a hefyd bod yn consistent yn y ffordd o'r brand t'mod fel 'dan ni a- 'dan ni'n arfordir 'dan ni'n trio cyfleu hynna i gyd o'r llunia' a bob dim fel 'na so consistency 'fyd. Cŵl. Ie. Nice one bois.
Diolch i Siôn os yw o'n Siôn. Siôn yw o.
Diolch am canu 'de. Diolch.